Kada lain ilah Lurah Samar karna putra-putra di Sedayan. Lalu bajalatur urang di peratapan ukir taru. Oh hahaha oh hihihi Nalagaring oh Nalagaring. Napa Bapak, ayo Nalagaring baparak ka sini ja Nalagaringnya duduk-duduk anak ai. Iyalah Bapak, iya anak ai. Nangapa lakonnya bapak. Kita anak gering manyaksiakan lihat pegawai abiasa tadi anaknya bebagi harta warisan anaknya. Humm bujur bapaknya bebagi sudah. Haan bapak urang, urang sugih bapaknya. Urang ada nang dibagi-bagi lawan anak buah. Amun dikani bapaknya mambagi napa lawan kami. Hah nalak gering napa nang diwawarisakan. Kucing tiga ikung gayung tuet. Beuh ikam saikung saurang. Nah, jadi nah lagi ringai lah. Setelah nah pembagian tadi itu kurasa kada adil anak eh. Oh, Bapak jadi kada adil lah menurut sampean yang tadi. Iya, anak eh. Kenapa? Jadi maksudnya kada adil, Bapak. Tadikan lagering harta tadikan tujuh gadung. Haa beneran lalu nah iya mabidurakan tadi tiga gadung satangah ai das tarata tiga gadung satangah jua pandu dilulusi nah itu lagering ai. Hmm ai hal bapa kada kawa ai nang ngaran kaputusan urang kaitu sudah.

Cuma kita aja kada tahu, sampiyan nang bapaina mangarasi aja, babarian ai sampiyan ayu dangarakan dihurang, jangan dikarasi bapak, kada ada lagi ring ai, eh tasarah bapak haja aku manggiring haja di baiknya bapak, bapak aja pandirnya situ, ah jadi nang lagi ring ai lah ku hadang ho anak ai, ku mandir bagawan abiasa ni anak ai, ayuh bapak ai dahulu. Ya, ya, bagawan abiasa. Alah, Semar, aku Semar. Nah, jadi sampean pas lah lawan keputusan sampean sudah. Alah, Semar itu, Semar keputusan kadawa dirubah lagi, Semar. Tasarah, Semar, menurut ikam kaya apa, Semar? Ah, mun menurut ulun luput sama sakali pun. Sampiyan lah, Dastarata anak sampiyan paling tuha, Yamabidura nomor dua, nomor tiga Pandu, harusnya dapat jua pun. Ayo sampiyan bayangakan, Pandu anak khas sampiyan jua han, darah daging sampiyan jua pun, kanapa maka kada dibari, harusnya kan harta tu kan tujuh gadung, Yamabidura dua gadung, Raden Dastarata dua gadung, ha. Kada berlabih-labih pon gasan tiga gadung saurang lah iya pon han yang ngaran anam gadung. Jadi karna harta itu tujuh gadung, iya mambi dura tiga dastar tiga gasan ulun sagadung han. Tapi kada sampiyan luput tadi hartanya han. Dua-dua lah pon nya pon han dibagi dua. Pandu dua yang lebih dulu dua dia serata dua anam dah gasan ulun asa gedung ini tu baiklah ulun hendak ka mana ka ulun hendak ka anu hendak ka gang duli situ bejalanan ya bapa malalain ha bapa ni kadanya aku begaya banar enak hai cuman lagar ini lah. Ayah bapa pandir halagi aku badiam haja mandangarakan tasarahan lika haja bapandir situ kayapakah. Nah jadi bagawi nang biasa kalo sampiyan macam itu sampiyan kada adil pun ulun kada baguna jadi saksi harusnya bari pun sampiyan ngaran sama anak punan nih alah semar ikam jangan memerintah aku semar harta hartaku semar jeripayahku semar hah ayo aja sampiyan pun. Sampiyan ne iye lagi wayahini pohon kalu taka anak jua bah banyak ini sudah tuhanya sampiyan pohon siapa lagi nang diharap ada anak alah samar aku kada baharap lawan siapa siapa jua samar umpama aku kaina sakit piring diharagu kah nang kada kah aku kada minta haragu jua samar Hei, belum, laginya belum. Sudah tuhanya tahu mun wahini bujur haja lagi belum. Sampian kau haja berusaha lagi. Alah samar ikam jangan macam-macam samar. Jadi itulah sudah ya samar. Pando kada kuberi samar. Nah kaya apa kan lagi kam samar. Hah, iya udah lah lagi ringai ini. Ayo ha beri rena ya lagi jangan abut haja. Ah, aku lagi ringai mandi di pando ini padi sorot anak. Ya, ya, Raden Pandu. Kakang Semar. Hor. Iya, Kakang. Apa maksud sampean, Kakang? Karena nah, jadi ulun memanggil sampean le, Pon. Sampean kada dibari, Pon. Kakang Semar. Jadi ulun kada dibari lah, Semar. Inggih kada dibari harta, Pon. Yang bidura tiga gadung, Pon. Dastarata tiga gadung. Mbah itu tatinggal sagadung lagi di balah dua orang pun setengah-setengah jadi tiga setengah seorang sampian parai punan nih kakang semar masa apa badanku semar habis kada jadi masalah lan badanku semar tuntur sampian pun jangan badanai haja sampian lalakian sampian anak anak beliau juga ada hak sampian manuntut pun Kakang Semar, Buat apa aku manuntut Semar, itu hak milik Kanyang Ramaku, hasil jerih payah Kanyang Ramaku Semar, masa aku manuntut Semar, lagian pulang nang mamakan harta itu tu kada urang lain dangsanaku saurang jua Semar, nyaman dangsanaku nyamanam jua Pandu Diwanata Semar, umpama aku manuntut tu rugi aku Semar. Daripada urang nang mamakan liat Labih baik dangsanak ku saurang Sumar, Hah! Iya sudah salah garing ai Nang kuwitan bungul Harta anak kada diberi Nang anak pintar kada manuntut pulang Hah! Bingung aku mamikirakan kapala nang lagi ringin ni lah. Nah, Bapak. Itu nah urang-urang bujur beilmu tu bepait lo. Paling pandu tu urang beilmu bepaeh. Bujur haja pang urang tu kakanak. Cuma urang tu pikiran dewesa bepaeh. Wahini banyak haja umur tuha pikiran kada dewesa. Cuntuhnya kaya bepan nih. Ai, napa dah kada yako? Hadang dahulu lah. Saurang tesaruh tuntut, tuntut, tuntut tu ja urang pikir akan dahulu. Hah, paling pandu yat. Kada papa kakang ai ja. Hah, itu bujur beilmu bepa. Mau kaya bapa ni haja tuha haja umur. Melalek kira kira nya bisa jua katuhaan lalek. Bapa ni bila ada bibinian beuh pina kisir kisir kehandakan jarang pati urang hakon bapa kaya dua kebungulan nang lagi ring menyambut aku ai bujur kalo tuh siapa nang memasan grip semalam siapa heh nang lagi ring. Mauk nang lagi ringin nang kakaytu nang disambet. Nang babahaya ditu lagi rikat usih disasambat lagi, bujung manyakiti hati kawitan banar ham. Ada nyak bapa ai lah jakku bapikir-pikir jakku. Bapa ni padaha sudah haja ditagur samalam. Oh jan pisinak bibinian lah kalu kada lawas. Ka urang singgah waraha jua nang disinggahi maka sakit hati. Hah nalagaring nalagaring. Ni lihat ada bibinian buh bibinian hanyar. Manggang, huh bapa masam grip ha bapa balaluan, aksai banar bapa, pada biasanya handak ka wc haja bamiak haram bapa, hahaha huh lala garing lala garing, nah bapa jadi bapa ilah kaitu tadi maksudnya, bujur bapa radin pandu nitu inya kada manuntut bapa ai, urang nang bujur bujur bailmu tu kaya kaitu bapa ai, ada kaya sampai ni aur kasak surung di saurang tarus. Nah lah gering bamamai abul. Ada pang bapaya mun bamamai aku manyambat haja. Nah bahwa kaitu adik-adik kaini. Nah nah gering adanya aku asa muar lawas jua lawan bapa nih udah. Aku nya hati sakit nah eh pacar kawin umur bapa nih aku hukum makan sa kok. Hah pungawanya lagi nih mahukum makan kuitan. Ada katulahan ai gam. Bapak, ako ni bapai lah baik lawan sampiyan ni kada sugih jua, baik ako wani ha lawan sampiyan kalo mau sugih. Lagian pulang bapai lah kita ni handak balajar wani tu bapai baik baik lawan kawitan dahulu bila sawat lawan kawitan kada wani lawan urang pulang tu kada wani bungol ni ngalih jua, weh dah rasa bungol bungolnya. Ha, Raden Pandu tu babaik contoh, itu urang nang bailmu, urang nang tapimpin bapak e, ha bujur anak ai nitu, ha bujur kalo bapak, bujur haja pang kaya raden pandu ti wajar haja bapak e kawitan urang baik kan, lamun kaya kami ni wajar haja jua bapak e kada tapimpin karna kami ni kawitannya bunga terdahulu sudah kaya sampiyan, ha bunga banar. mamadahakan kuitan bungul, jak aja kadada nang bungul ni kadada ikam ni tidak ayah bapaya dosa banyak cariwit salagi ya raden pandu jadi kada manuntut lo sampian kakang semar aku kada manuntut semar. Pajangan sampiyan tuntut sapon kakang Semar. Kala aku tuntut kait malu aku Semar itu kawitanku harta harta kawitanku kada ada hak milik Semar. Bujur haja pang aku anak leh hanya nama bagaul biasa tapi lihat kada mungkin Semar menuntut Semar lawan dangsan aku lihat pas haja pang Semar inya mandapatakan harta. Lihat ikam samar. Coba pandang anak kau samar, das anak kau samar. Coba lihat. Das tarata kaadaannya kada sampurna kaya di urang. Yang mabidura kaadaannya macam ini, bausaha kada kawa. Salain pada harta kawitan nang diharapakannya siapa lagi samar. Coba lihat aku samar. Tapi aku bukan marandahakan dakas anakku tidak samar. Aku kawa aja samar bacari, umpama cari sahari habis sahari kawa aku bacari samar. Jadi rasanya aku kada pantas pun maharap harta kuitan samar. Kasian lihat dangsanakku badudua samar. Inya kada kawa bausaha, inya kada kawa bacari, inya kada kawa bagawi. Coba lihat salain pada harta kuitan nang diharapnya siapa lagi samar. Aku sudah kada kawa mambari samar lawan dangsanak lihat. Aku sudah kada kawa mambantu itu samar. Itu barang aku kada manuntut samar. Eh, aya tasarah sampian am kaya itu pun hudah, ulun kada kawa bapandir lagi. Nya pian pintar haja banar pan ni, ulu ada haja jawabnya balaluan. Kakang, samar. Lagian Juliet, kalo umpama kutuntut, kasiat Yat nang sana ko. Lain Semar, Sang Hyang Wanang tu adil Semar, kaini kini kan sudah dibari rajaki masing-masing Semar, buat apa aku manuntut Semar, itu sudah rajaki dangsanakku badua Semar, hah ulun bila pandir nang kakaini ni ulun balaluan asa marinding ha bulu awak balaluan, ulun kada tapi kawa mandir masalah tinggi ni tu, nah jadi kaini haja sudah pun. Apa maksud sempian Semar. Kita madiaman haran ai, maapa manunggui di sini. Sampian harta kada dibari urang. Kaina urang nyaman no, urang ka warung no, ruku urang wuih isap urang ruku. Urang satumat-tumat ka Surabaya, tumat-tumat urang ka Singapura, heh. Mun saurang mah apa nang dihadapi rokok kadada sarana kada ada rokok timbako timbako nang bagigiling di pasar tuh lima ratus eh sepuluh ribu sabantal wah semar jadi kita madaman semar madaman kita pun jangan bagana di sini ma apa bagana di sini harta kada dibari urang jua kakang semar aku bukannya aku manolak tapi semar ini tempat kelahiranku kada mungkin aku maninggalakan semar. Kawitan ko disini jua Syukur. Mungkin lah aku maninggal akan samaran. Nah, sampiyan ni salah paham am lah. Kita ni bukannya madam, bukannya lari, tidak. Cuma kita samantara maninggalakan dahulu paukir taruna nih. Samantara haja kena kita babulik pulang. Kakang samar, maksudnya kanapa macam itu ah samar. Nah, dangarakan ulun bapandir lah. Iya, apa apa ujar sampian kakang. Jadi kayak ini, umpamalah kita begenaan aja di sini, orang tuh kan sedikit banyak pasti tahu, oh jurang pandu jurang ada aja di benua ya, pegawai biasa kada adil bebagi harta jurang, maka pandu anak dua jurang, hah tadi sambat orang kawitan sampian pon. Wah, macam itulah semen. Inggih pernah. Tapi pulang misalnya kita tinggalakan parata penukil taruh kita madaman di sini pasti orang menyambat pulang oh jar orang pandu ada di di benua jurang jakanya pandu ada di benua jurang pasti dapat juga harta jurang karena pandu ada di benua kada dapat harta jurang nah berarti kan disambat orang kayak itu nah itu sampean pikirakan Ujar urang kaina, Uma baguan nang biasa aja, kada adil ja, anak sama kada dibari nah, tapi kalo sampiyan kada di banua, uma jar urang pandu yat kada di banua pang jadi kada dibari urang ujar urang, jangannya pandu ada di banua mau dapat jua jar urang, nah ayu sampiyan pikirakan, pikirakan sambil lebih mandalam dahulu. Umai bapakna lah gareng pintar bapapandir eh hanyar haja bapapandir pintar nah haha nah lah gareng madahakan anak bungul lah kira kira bapa salawas duit nang dikandangan ni bapintar kalu sadikit hah nah lah gareng bapa ni hanyar haja duit nang dikandangan anu ja mambawa hati nang luka haha kaya ada lah gareng lah gareng. Udah diam ha lagi anak ai. Wah, jadi kita madaman samar. Inggih, kita tinggilakan dulu kaina sudah lawas hanyar bulik kita nah. Nah itu maksudnya pun. Nah, kalau macam itu apa-apa ojer sampian semar. Ah, ya sudah kalau itu pun.

ah jadi kayak itu tadi anak lah kita ayo Habib ay tasarah Andika aja lagi situ aku menggiring aja Jar Andika kayak ini kayak ini Andika pandilnya aja situ aku ya ya Raden Pandu Kakang samar, jadi macam itu samar, kita madaman samar. Inggih pun kita madaman hudah, tinggalakan paratapan ni jangan bagana di sini samantara waktu. Kalau macam itu apa apa ujar sampiyan kakang, bujur jua pang ujar sampiyan, kada salah pang samar. Nah. Kada salah kalo pun jar ko, ulun ni urang tuha pun bah parcaya hp non di ulun ni kada betaha aman saratus persen pun. Wah samar kalamanya baitu ulun minta ijin kadok hajak nama samar, eh bapadah sampian pun dahulu apa ko jar sampian kak. Wah. Kanjang Rama, Kanjang Rama, oh Pandu ah nyaman Pandu eh disini berangin nah, aku sanang betul angin sapoi-sapoi disini ah duduk di buah pohon kambang ah urang menyambat kambang kananga ngini Pandu eh nah, tapi kambangnya kada berkambang layu. Selayuk deh hatiku. Jadi maksud Pandu, ikam jangan tamakan kata-kata samar Pandulah. Ikam nakai jangan apa nurut dangar ujar samar. Aku nakai kada membagi, kada membari undi ikam harta. Tapi ita kaya maksudku ada lain, kada aku manida akan dadiri sama anak ikam, anakku jua darah dagingku Panduwe, kada mungkin aku malulusi lawan ikam. Tapi Nur Panduwe aku ada maksud, maksud nang lain jua, ku rasiakan anakku. Inggih Kanjang Rama, apa puji sampiyan. O Pandu ikam jangan mabandu lawan kuitan, jangan ikam bagusar lawan kuitan lah. Inggih, ulun kada bagusar, ulun ihlas sagala-galanya apa nang sampiyan tantuakan. O anak O, dasar bailmu ikam anak ai. O. Kada kaya samar liat macam macam samar mahina diaku ujar samar aku kada adil segala macam aku dipadahakan samar ayu samar ai jadi pandu baparak kesini apa maksudnya inggih kanya rama ulun banyak banyak minta maaf banyak banyak minta ampun kalau ada salah lawan sampian aku ampuni nah kaya mulai bahari sudah ku ampuni. oh oh aku batuk tuh enak batuk aku jadi maksud ulun handak mangapiakan diri kanya ulun kanya tapi abang dahulu ulun handak maninggilakan peratapan ukir taru kanya rama oh jadi ikam handak madam tuh inggih ulun handak madam tapi sampian jangan salah tanggapan sampian jangan. Salah kira lah. Ulun kada meninggalkan peratapan ukir taruh, cuma samantara haja. Umpama tuh misalnya ulun ada di sini pasti sampai di sambaturan yang kada baik. Nah, justru itu ulun hendak meninggalkan peratapan ukir taruh, ulun hendak menjaga martabat sampian nih supaya jangan dikira-kira orang kada baik lihat. Oh, Pandu ikam kada usah bakata-kata Pandu ai. Kada usah ikam bakata macam-macam. Ikam sudah tamakan kata-kata samar. Tapi kalau ikam handak madam, silahkan Pandu. Aku kada malarang Pandu, manyuruh kada, malarang kada. Tapi ikam bila tarjadi apa-apa ikam lah nang ngaran di banua urang ikam tahu saurang. Bila sakit jangan tatawa ikam. Bila bila. Bila sakit jangan menangis, bila man, nyaman jangan tertawa. Sandang ikam seorang pandu. Nggih kanyang mah ulun sudah rida segala-galanya. Tapi sampean jangan salah tanggapan lah, ulun bukan madam, tapi ulun sementara manapiakan diri. Kaina ulun kambali ah tasarah ikam pandu. Ikam pandu sama banyak-banyak pandir pandu ai. Kalau ikam handak madam silahkan. Cuma satu pandu kupinta, pacul di baju pakaian ikam berataan, itu aku manukar. Kaina imbah ikam sudah datang, samantara ini ku simpan dahulu, kaina imbah ikam datang hanyar ku kambaliakan. Pacul Pandu. Wah. Samar-samar. Yahh, ya Radin Pandu. Apa maksudmu? Kayapa jar Pun? Kakang Semar diijinakan ulih Kanyang Rama cuma saratnya satu Semar, pacul baju pakaian Semar, Nah. Unjuk nah naya baju pakaian nih tuha kaina manukar kita ka pasar tungging tuh ada yang manukar di pasar matapura banyak haja nang baraha nang tiga par ampat ka banyak haja di situ anu kada kita mancari salawar nang kantong dua belas. Aku bahari ingat banar nah anu waktu lagi halus anu ka pasar matapura eh ka pasar kandangan ada lah jauh asa warna kadang dua belas takuliling pasar kadada bujung urang tatawaan banar napa aja urang kadada salawar kadang dua belas nah ada lima anam mun kadang dua belas kadada nya aku bahari tamakan habar jua jar urang ada kadang salawar dua belas tulah kaya aku ka pasar kandangan.

Ai, sampiyan, basisiap kada hulupun, pacul baju pakaian badantangan, ayo kita nyaman haja mancari. Oh, samar ako, samar ikam handak tulak jua, samar. Inggih, ulun kada tahan lagi di sini sudah. Ulun panas di sini malihat sampiyan ini pang asa muar. Asa eh sampai orang tuha kada edil yang bagi harta kada edil hih bih eh ai madam aja nih udah ala samar tasarah ikam samar manghina di aku samar rumal samar kalau ikam handak madam pacul jua baju pakaian ikam samar baju haja lah salawar mintanya ya pak oh kada bisa samar pacul samar pakaian ikam samar naha luput am nia hah. Ini pacang bakalahi betuhaan dari beambil nih ya. Aku dari si bakalahi nih manjurung kada salawar nih. Nah, aku kan kada bisa lawar aduh. Alah samar pacul samar. Ayo nah nah. Nah baju, nah salawar, nah lading, nah segala macam pacul. Oh. Ini aku simpaniakan dahulu samar ay. Mei kam datang kain hanyar ku belikakan pulang samar. Ini barang haja gasan ku kakabun bakabun kena kawa haja samar ay. Hasilku bakabun jagung sambar. Ah, nala garing, nala garing. Pohon begiwan abiasa. Apa sampian mangidi ulun? Ika madamkah jua? Mm-mm, aku ni bingung pang sabujurnya nah. Aku ni lah handak tulak asa kada nyaman meninggalkan sampian. Kada bagus ulun meninggal, ulun lawas jua bagana di sini sudah. Handak tulak pulang rumah eh bingung nah. Bepandir ulun tersalah-salah jua nah. Jadi ulun ni bingung tadi, handak tulak kayapa lawan sampiyan. Kada tulak pulang ini kuitan kada diiringi. Makalah sampiyan tahu saurang. Umai, nang ngaran kuitan ini paring biasanya kadada putu-putusnya. Kalau pacar ada bakas pacar, bini ada bakas bini, tapi bakas kuitan ni kadada. Nah, jadi ulun ni bingung, uma kaputusan ulun nang ada ni lah, ulun tulak jua lari nah, nah ya udah. Ulun tinggilakan haja isi di peratapan isi ulun lari haja ah. Oh nah garing kalau ikam lari pacul baju pakaian nah garing. Woi ayuhan nah. Nah. Bagong. Ah, ikam lari kaja bagong. Aku lari ya juga nah. Nah, bagong mun ikam lari pacul baju pakaian ikam bagong. Adang dahulu leh.

sama anak tidak adil orang tua apa ini nanti kalau saya sudah punya harta saya sudah punya itu ini dan sebagainya saya hukum dia sampai mati ah bagus ayo teh larian beredan ngilakan teh ya situ ya ya Raden Pando siapa sudah pun kita berangkatan pun Ayo Sembar tinggalakan Jil Sembar, Nggih pun kami tinggalakan sampian lah kami paramisi pun, Iyah apa pun Jil Sempian. Nah Nalagaring barangkat Nalagaring ai, barang haja Bapa ai kita bagarubak kada ulih lah aku maya makan anu ganyakan garubak Bapa ai. Eh itu nah ada taksi Bapa ai nah taksi Abah ka Mataraman. Barapan lah garing, anu sapuluh ribu haja ja. Eh, taksinya mogok bapaya nah, kita bagarubak haja lah. Oman lah garing, kayapan lah garing, nah pian manunjul. Oh, aku nang ngangalnya. Kung kaitan lah garingnya kita baistirahat ta kalau dah. Han lah garing kita ba pahadangan kita barangkat kita baistirahat lah garingnya. Padahal kita kamana kah kita lah garingnya kita istirahat dulu lah.